Yr eitem gyntaf sgyn i y gist, oedd yn rhy fawr i'r gist, ond um, didgeridoo yw e. Wedi dod yn reiddiol ar Awstralia ac y ffordd maen nhw'n creu'r Peth anhygoel yma ydi, maen nhw'n disgwyl i'r pryfaid neu'r termite i fwyta fe, a maen nhw'n maen nhw'n creu'r silindr hir yma. A wedyn mae'r alchemists pren yma yn ei polisio fe, a wedyn yn rhoi cwyr y wenynen ar ei dopo e fel rhan i'r ceg. Dydi o ddim mor hawdd a jyst chwythu fe law- lawr fel fel ryw Yym, cylinder garbod. Mae'n rhaid i chi ddysgu rhyw dechneg anadlu newydd, circular breathing ydy o. Er mwyn datblygu'r techneg yma, mae nhw'n dweud bod ti'n gorfod llenwi dy geg efo dŵr, a tra ti'n poeri fo allan, ti'n gorfod anadlu i fewn. Peri ydy boddi. Nesaf. Mêl fy mam. Wel be sy'n arbennig am y mêl yma ydy, er mae wedi cael ei greu gan y wenynen, mae e wedi dod o ardd cefn yy fy rhieni. Maen nhw'n creu'r mêl ei hun, maen nhw yn troi fe mewn i sebon, cream ar gyfer y gwyneb, cynwylliau hefyd wrth gwrs, cwyr yn ddefnyddiol iawn. Do, dwi ddim yn siŵr os o'n i'n keen iawn ar y mêl cynta, ond dwi wedi bod yn agor y agor y pots 'ma yn blasu nhw a maen nhw'n di gwella anwyd, llenwi bol, da i'r ddeiet. Ond maen hefyd, maen nhw'n nhw dda, ti'n ti smirio fe ar y croen pan ti'n llosgi. Anhygoel, mae'n gry. Dwi'n mynd gweld pa flodyn mae hwn wedi dod o, ond mae o'n uh, mae wych. Y trydydd eitem, Yr OP1, gan Teenage Engineering. Hen synthesizer newydd ydy o, a mae o'n bwysig iawn i be dwi'n neud achos mae o'n rhoi cyfle i fi greu ar y pryd a wedyn i berfformio fo ar y pryd, dwi'n neud o'n amal, dwi'n defnyddio fo i pob gig erbyn hyn. Teclyn newydd sydd wastad yn newid. yn union fel fysa y cyfrifiadur yn cael um, update hefyd felly. So, ie, yeah, teclyn gwych iawn. Eitem sy'n agos iawn at fy nghalon. Dyma yw'r album cyntaf, fi eisiau'n rhan ohono fo. Album gan uh, Seindorf, fi eisiau ymuno gyda Hen ffrind erbyn hyn, Brethril Lith, Geraint Francon. Be wnaethon ni oedd creu albwm i adlewyrchu'r teimladau 'ma at at yr ardal oedden ni'n byw. Mae 'na drac amdan y Menai, mae 'na drac amdan Fach Wen, amdan yy y llun o Fethesda, o Lanrug ac o Gerlan, felly mae pob dim yn cael ei roid ar ar yr albwm yna. Dwi dwi'n cofio gwneud o, dwi'n cofio gwneud y sesiynau, dwi'n cofio recordio gyda meicroffon a ben y cnicht. T'od dyma dau foed oedd ddim efo llawer o brofiad yn gneud cerddoriaeth ond fel yma felly sut 'dan ni'n mynd i drio cyfleu-o ar record DIY beth bynnag. Does dim lot o bobl wedi clywed e, does 'na ddim wedi prynu fe ond gafon ni ychydig o an- anwybyddiaeth amdano fo dwi me'wl. Yr eitem olaf, llawer iawn rhy fowr i'r gist felly dwi 'di torri rheolau eto. Awn ni â ni i weld yr eitem olaf. Fy hoff olygfa, golygfa Llyn Padarn o Bont Fach Wen. Dwi'n cofio chwarae ar ochr a yr y llyn pan o'n i'n yy blentyn, dianc o fy o fy rhieni a fy mrawd i. Ar diwrnod yy anhygoel fedrwch chi weld golygfa falle pum milltir. Dio'm yn berffaith heddiw, ma'r cymylau 'di dod fewn a ma' dal ma' dal yn edrych yn yy yn syfrdanol dda. Mae hwn wedi eitha ysbrydoli lot o caneuon dwi 'di gneud a ysgrifennu amdano.